Un o gerddi y casgliad rhwng dau ola yw Gwyn fy myd, marc cwestiwn. Mi gychwynnodd fel comisiwn i'r Eisteddfod amgen y llynedd, ac uh, hynny wrth gwrs yn ystod y cyfnod clo. Uh, ond un o'r straeon mawr yn ystod y cyfnod oedd y protestiadau Black Lives Matter. A ymgais ydy'r gerdd yma i drio, wel, i sefyll ysgwydd yn ysgwydd, wrth gwrs, fel, fel rhywun gwyn, um, cyfyngedig yw'r yw, yw fy amgyffrediad i yn gallu bod uh, o'r um, rhai o'r pethau dan sylw, rhai o'r yr anghyfartaledd, yr anghyfiawnder dan sylw. Yr, yr stori nath cydiad yn, yn ychymig i fwy na dim oedd um, gwarth Windrush fel mae wedi cael ei alw, sef bod pobl o genhedlaeth Windrush, pobl oedd wedi symud o um, Caribi gan amla i Brydain yn ystod 60 a'r 70au, mewn cyfnod pan oedd oherwydd uh, yr ymerodraeth Brydeinig neu'r neu, neu gymanwlad fel, fel oedd wedi ddisodli hi, um, bod nhw dal yn ddinasyddion Prydeinig. Ond am ba reswm bynnag, falle bod i pasbos di colli neu be bynnag, neu mae'r uh, ochr y llywodraeth bod y, y cofnodion bod nhw wedi dod mewn i'r wlad fel uh, dinasyddion Prydeinig, y cofnodion yna wedi cael eu colli, neu hyd yn oed wedi cael eu dinistrio. Um, bod llawer o bobl yma wedi cael eu, eu, eu troi yn, uh, modd, colli catrefi, uh, colli hawl i, i dderbyn triniaeth, um, yn, yn rhad ac am ddim, fel mae dinasyddion Prydeinig i, i fod i gael. Um, ac yn wir, rei ohonyn nhw yn, wedi cael ei gorfodi i adael y wlad, yr unig wlad o'n nhw'n byw yn fo ers pen oedden nhw falle'n ddim o beth. Um, ymgais i, i fynd i fol hynny. Uh, un o'r, un o'r um, sloganau nath cydiad yna fi wrth, wrth ddilyn hyn lle oedd We are all Windrush lle. Ni, da ni gyd, dim ond ni ddim, dwi sgan i ddim cysylltiadau ar, ar Carib i, dwi ddim yn ddydd yn rhoi'n diolch yn yn golygu fedra i jyst cerdded o'r tu arall heibio. Mae'n bwysig bod ni gyd yn, yn sefyll. ochr yn ochr â'n gilydd.
Gwyn fy myd wrth osgoi'r aflwydd yn gaeth ac eto ddim wrth droedio 10,000 o gama ar gyrion fy nhre. A cherddaf yr hen lwybra a llygid newydd Nes ail-afael yn iaith tymhora a medru cyweirio rhwng sgwrs ara ara y mynydd pell a pharabl sydyn y cloddiau. Gwyn fy myd. A dim ond drympit a denydd cloman i darfu ar fy heddwch. Dyna mraint. Ond gall newid ar amrantiad.

Diolchaf, na chaem yng ngharcharu ar gyrion maes awyr gan rai sy'n gwneud celwydd o myd. Ond... Ond... Gwyn ein byd pan na allwn gerdded o'r tu arall heibio, pan fo'r rhod yn troi yng nghalon pob tre, a rhodiwn hen lwybrau a llygid newydd cydroedio drwy'r trwch. drwy fwd y geia, nes cerdded hafa newydd i'n hiaith, nes ailgodi yn amgenach, nes byw mewn lliw, nid gweld mewn du a gwyn.